Dumelang bagwera ba Puku. Lehono re dira boitokišetšo bja mafelelo bja lephephe la boraro gomme šetše go na le bidio e tšwileng ye e bolelago ka karolo ya A. E nyake. Fa re ile go lebelela karolo ya B fao re lebelelago ditšweletšwa tša tirišano. Ka mehla tseba gore mo potšišong ye goba mo karolong ye o ile go hwetša dipotšišo tše tshelelago gomme tšona ee, mo pukung ya tšhupatsela ya tlhahlobo ya ngwaga wa 2021 letlakaleng la bo-masomepedi-nne go tšwelela ee, mafapha a mararo fao go tšwago dipotšišo gona. Lefapha le lengwe le le lengwe go tšwa potšišo mo go lona ke di columns goba ke dikhathegori tša dipotšišo gona fa go tšwa potšišo go lefapha le lengwe le le lengwe ka fao Go bohlokwa gore o re ge o dira boitokišetšo bja gago o tsebe dingwalwa ka bontši ka go fapana ga tšona. Tseba athikele ya khuranta, tseba tša bophelo bja mohu, tseba polelo, therišano, tseba go ngwala polelo, tseba go ngwala therišano le metsotso ya kopano, tseba go ngwala, go tseba lengwalo, tseba email, gobane ka mokana ga tšona di tšwa mo mafapheng goba mo dikhathekoring tša go fapana. Dipotšišo ga di tšwe mo khathekoring ye tee, ka fao go bohlokwa gore o di tsebe ka go fapana ga tšona, direrwa goba tšona dingwalo tše tša theri, tša tirišano. Ee, ge o ngwala lephephe la boraro, O tshwanetše gore o tsebe gore ga go ne lengwalo, ga o ne lephephe leo o ileng go le ngwala la tlhahlobo leo le tla bego le hloka lengwalo. Lengwalo ka mehla le ba gona, e ka ba la semmušo goba la segwera. Ka fao go bohlokwa gore ge o ile go ngwala o tsebe lengwalo. Nka se o rute go ngwala, ngwala lengwalo, ba go rutiletše lona go tloga ko kreiting ya bone. Ka fao Se se bohlokwa mo tabeng ya lengwalo ke tsebo ya gore Enduore yona aterese ye o nago le yona o šomiše yona. Nna be ke sa tsena sekolo be ke berekiša aterese ya um masometlhano tlhano ma um le PO box masometlhano tlhano Mahwelereng. Ee, lefela, tshela, pedi, tshela. Gomme ke aterese ya ka ya ka mehla, ke tlo no ngwala letšatši kgwedi, ka ngwala letšatši la bošupa Pherekgong ngwaga wa ketepedi masomepedi pedi. Ke aterese e be ke e šomiša ke sa tsena sekolo. Le wena dira bonnete bja gore aterese e bentše o ngwala ka yona, o sa ntšane o sa o ngwala ka yona se ka re go fihla ko tlhatlhobong wa be šetse o nyaka go ngwala ka address e leng gore le go e tseba o e tsebe o feletse o loba meputso um ditšwele tša tirišana um tše moleko a ka iswayeswayeng ka tšona ge a itokišetša tlhatlhobo di akaretša tše um o ka lebelela di, dingwalwa tša tirišano tše di latelago. O ka ngwala, o ka lebelela lengwalo la segwera goba la semmušo, tša bophelo bja mohu, pego, poledišano, imeile, taodišwana ya kuranta, lenaneothero le metsotso. A se gore go seti wa tšekhi, re no ba re no fa mohlala feela gore o ka itokišetša mo go tšekhi. Ge šetše o dirile tše, tla bo na le bonnete bja gore o akareditše mafapha ka moka na ona a mararo ao e leng gore dingwalotirišano di tlo tšwa mo go ona. Um ke na le video tše dingwe tša ka tše e leng gore di bolela ka bo ditshwayotshwayo, di bolela ka di-email, di bolela ka go ngwala polelo Di bolela ka ga dipotšišotherišano, tsamaye o di lebelela le tšona, di tla go tšwela mohola. Gape gape, lephepheng la, lephepheng le la dipotšišo, o tlwile go hwetša dipotšišo tše tshela, gomme wena o kgetha tše pedi feela gomme wa ngwala ka tšona. O se lebale go dira peakanyo lephepheng. ka hlogo ye nngwe le ye nngwe goba ka sererwa se sengwe le se sengwe se e leng gore o ile go ngwala ka sona. Ka ge ke tlhalositše, go bohlokwa gore o tsebe mehuta ka moka ya dingwalo tša tirišano. Ngwageng wa go feta, ba bangwe ba ile go ba ile ba ya go ngwala ba tseba go ngwala lengwalo la segwera goba lengwalo la semmušo ba dirile feela le tša bophelo bja mohu gomme ba tsena ko phapošing ya ditlhahlobo tša ba makatša ba hwetša e le gore potšišo e re um mabu a utswitšwe ngwala tša bophelo bja mohu he gona fao balekwa ba ile ba šitwa ba se kwešiše mmolelano wono Ba be ba swanetše go ngwala ka tša bophelo bja mohu yoo e lego kgoši. Ekwa gore ba bangwe ba rileng. Ba bangwe ba boletše ba re, Mabu a utswitšwe, bjale motho o tla bolokwa bjang? Ba bangwe ba re, Mabu a utswitšwe, o belegwe ka ngwaga wa. Ba nagana gore mabu a utswitšwe ke leina la motho. Ya be dilo, ya ba dillo le ditsikitlano tša meno. Bjale, go bohlokwa go tseba le go kwešiša mebolelwana, dika, diema, direto, meano le mainasepedi, se ke se re se bitšago indigenous, IKS, go tseba mang, mohlomongwe mohlahlobi Lenyaga a ka tliša mmolwana wo o rilego. A re feng mohlala ka potšišo o setšweletšeng se. Go ka tšwelela potšišo ya re mogapa wo mogolo o wele dithaga tša lla bošorošoro. Goba ba ka re kha, kgaphampshikela e robetše motseng wa geno. O kgopetše go thala tša bophelo bja mohu. Etšwa tema. Mogapa wo mogolo o wele dithaga tša lla bošorošoro. Motseng wa geno, ngwala tša bophelo bja mohu. O kgopetše go ngwala tša bophelo bja mohu. E tšwa tema. Le a bona? O swanetše gore ba bolela ka mogapo o mogolo, o tse gore na ba bolela ka motho wa mohuta mang. Ba bolela ka motho yo bohlokwa mo setšhabeng, wo e leng gore ge a wele mo fatshe, batho ba tlo šala ba lla. A ke re ka Sepedi re bolela ka mogapo o mogolo, re bolela ka sehlare se segolo se e leng gore se be se le bohlokwa, se direla batho le diphoofolo, dilo tše bohlokwa. Re kwa mo ba re dithaga tša lla bošagašaga. Ge sehlare se se ewa, ditlhaga tše be di le gona mo sehlareng seo di a wa. Bjale go ra re le motho o ga ewa, batho ba bantši ba tlo šala ba tlaišega ka baka la go hlokofala ga gagwe. Gapamsi ke ka ge ke hlalositše, ke motho yo bohlokwa mo setšhabeng, e ka ba rammino, Ke ba lena le ba bitšang gore ke di-celebrity, ke no e fetša ka ona mokgwane wo. A re lebeleleng gore e šetše o filwe putšo ya mohuta wo, o ka e araba ka mohuta mang? Mmepe wa yona wa monagano o ka thoma ka go ngwala gore tša bophelo bja mohu, peakanyo ya gago o tla thoma ka maina a gagwe, maina a mohu, re na mohu ke mang? Mohu o belegwe neng le gona kae? Mohu ke ngwana wa mang? Mohu ke wa bokae ka gabo, tša dithuto, tša mešomo, Diphihlelelo tša mohu. Gopola gore fa re bolela ka ga pampshikela, motho yo bohlokwa, o swanetše o bolele diphihlelelo tša motho yoo. Ge e le gore mohlomongwe be e le rammino, o tla hlalosa gore na o thomile neng mmino, a fihlelela kae, mohlomongwe ge e le gore nkile a wina dilo tše di itseng, o tla bolela le ka tšona. tša lenyalo wa nyetše na, mohu o hlokofetše bjang, mohu o tlogela bomang, lefoko la taelano. E, ge o ngwetše peakanyo ka tsela ye lephepheng la yona, o ya go thoma tša bophelo bja mohu lephepheng le leswa. O ka thoma ka gore, ka mehla, mmepe wa monagano o se ke wa ngwala lephepheng le letee le ee, le ntšeng e ke le sengwalwa sa gago tša bophelo bja mohu mohu ra selepe ra ee, matsobane lebele o belegetšwe ka letšatši la seswai la kgwedi ya diphalane ka ngwaga wa 1970 motseng wa marobala mohu ke morwa wa bobedi wa leswika matome Tša dithuto, o tla bolela ka tšona. Tša mešomo, diphihlelelo tša mohu. Mohu o tlokofetše ka morago ga bolwetši bjo bo kopana gomme o tlogelela tatagwe, mosadi wa gagwe, barwa ba babedi le ditlogolwana. Robala ka khutšo, kgomo. Mohu o tlhokofetše ka morago ga bolwetši bjo bo kopana gomme wa feleletša ka go robala ka khutšo, kgomo. Hlokomela, Hlokomela gore fa go bolelwa ka um go bolelwa ka um kgapamsikela. Fa go ra gore o tshwanetse gore o tlhalose gore na motho yo o fitlheletše dilo tša mohuta mang. Taba ye e swanetše go bonala kudu ka gare ga diphihlelelo. Lefoko la taelano le ba le sereto seo se sepelelanago le moelo wa sefane sa bomohu